Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor Xi Qrajt Dan l-Aħħar, li llum se jlaqqagħna ma' Jean Paul Borg. Jean Paul jaħdem f'ambjent ta' numri li ma jmerruh qatt, iżda qalbu normalment jimliha bil-kliem u kif jgħid hu stess, meta jkun qed iterraq 'l hemm u 'l hawn. It-traduzzjoni tiegħu tal-ktieb ta' Suad Amiri, Sharon u l-Kunjata ġie ppubblikat minn SKS fl-2015, u fl-istess sena ġie nnominat għall-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tat-traduzzjonijiet. Dan l-aħħar huwa ppubblika wkoll ġabra ta' novelli oriġinali bl-isem ta' Mhux Nies ma' Klabb Kotba Maltin. Huwa jagħmel parti wkoll minn Integra u Inizjamed. Allura Jean Paul, xi qrajt dan l-aħħar? Jiena l-ktieb li qrajt dan l-aħħar huwa The Return ta' Hisham Matar. Eh, Hisham Matar huwa awtur oriġinarjament mill-Libja, ukoll eh, skoprejtu meta kien wieħed mill-kittiba missiedna fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura tal-2015. Qabel dal-ktieb eh, Hisham Matar kiteb żewġ romanzi. Indikanti of Men u Anatomy of a Disappearance. Dana mhuwiex romanz, dan huwa aktar bħala memwar. Fil-fatt huwa jikteb l-aktar fuq it-tema li anke kienet ċara ħafna fiż-żewġ romanzi ta' qabel Eh, il-ħtif ta' missieru fl-1990 mir-reġim ta' Gaddafi. Jider ċar kemm il-ħtif ta' missieru Eh, ta' ġabala, affettwatlu ħajtu bil-kbir u fil-fatt eh, sfortunatament għadu jgħat ifittxu għadu ma jafx jekk eh, da missieru u xħaj jew lej jew għal-inqas il-mod ta' kif miet jew x'aktarx inqatel. Fil-fatt dana jismu Diveterna għaliex eh, Hisham Matar jiktab ħafna fuq iż-żmien meta rritorna lej il-Libja wara l-waqa tar-reġim. Irritorna x'ovvjament fi żmien li kien hemm eh, kien hemm ir-reġim huwa kien bħala persuna b'marka sewda fejn jismu u allura ħal okkażjoni mill-ewwel biex jerġa' jmur u anke ifittex ħafna fejn seta' kien missieru ukoll jiltaqa' l-ewwel darba wara ħafna snin wara ħafna snin ġewwa pajjiżu. Episodju partikolari li laqatni huwa li f'mument minnhom Hisham Matar jikteb kemm meta kien darba f'funeral u għer ħafna għall-familja li kienet qed tagħmel funeral. Għal ħafna minna, funeral huwa forsi wieħed mill-għar episodji tal-ħajja. Biss għal min għandu xi ħadd eh, bħal Ġan Matar li ma jafx sar minnu, eh, jgħid ħafna għal min kellu ċans jissa jista' jitfen eh, lil maħbubin tiegħu u jgħalaq kapitlu minn ħajtu. Li nissanajtu koll jimpressjonani ħafna Ġan Matar għaliex Minkejja li l-lingwa ta' ommu mhijiex lingwa Ingliża, jikteb b'Ingliż impekkabbli u fil-fatt ħafna drabi tiġi f'dubju jekk din hijiex proża jew poeżija. Grazzi ħafna Jean Paul talli qsamt The Return magħna, interessanti ħafna. Aħna nirringrazzjaw lilkom talli segwejtuna u nistednukom tkunu magħna il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.